От казанмаган әлегә, әмма минемчә инде от казанган. Димәк, тиздән булачак. Тиздән булачак.
Беренче мәртәбә моның турында ишетәм. Университетны тәмамлаганчага хәтлек ышанычым юк.
Тыйна. Миндә ышаныч юк иде. О, дип бит инде теге э, теге төрле җырлар була бит бит теге. Былай Ага. былай былай былай былайлар итәм бит инде. Күңелне әзрәк ачып сал Әйдәгез, әлсереңме? мин сөйлим моны, э, белсеннәр барысы да. Беренче тапкыр сөйлим э, Әйе, әйе. теге э, кешеләргә. Бик әйбәт. Ага.
Нык психлансам, Мин нык тыныч. Күзем генә әзрәк былай. Авыз тирәсе генә былай.
Карале, яшь музыкантларга, яшь җырчыларга сүз әйтмәгез, йөрсеннәр, җырласыннар. Менә шунда берәрсе бигрәк маймылланып йөрисең инде дип әйтсә, буф! Ә сәхнә артына киләсең, алар

Утыз, кырык, илле. Сәлам дуслар, минем исемем Венера Итова, сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. Мин искиткеч компания белән 30 40 50 30 Гүзәлия Хөснетдинова Сәләмсез! Блогер, биюче, артист. Дөрмаган эше юк. Иң якты кешедер безнең студиябездә шулай бит.

Үз-үзенә ышанган итеп тәрбияләргә. Нишләп бер кешегә карап торасың, ул шулкадәр үзенә ышанган кебек, ә икенче кешегә карыйсың, менә төрле яклап булган, үз-үзендә ышанычы җитеп бетми кебек. Сизәсез микән менә шундый кешеләр барлыгын? Сизелә. Ничек шулай килеп чыга ул? Нишләп берәүләрнең Ә, билгеле, пубертаттан соң кешеләрнең теге үз-үзенә ышаныч, үз-үзендәге фикер югары булса да, пубертатта ул тигезләшә дип әйтәләр инде. Аннан соң Бөтен кешенең дә төшеп китә. Ничек аннан соң үстерергә?
Миңа калса, Венера, шундый фикер бар бит инде, аны бөтен кеше белә дип уйлыйм. 6 яшькә хәтле, менә тумыштан 6 яшькә хәтле якын тирәңдә зурлар синең турында нинди фикер әйтсә дә, ул бөтен нәрсә, бөтен сүзләр язылып бара диләр. 6 яшькә кадәр. 6 яшькә хәтле язылып бара. Шушы кечкенә кешенең башына менә аңа әйтәр икән син булдыксыз бер нәрсә дә булдыра алмасын, ул әйбер языла. И менә шул язылган әйбер аннары үсә бара, шул ук пубертатта, олгайганда име кеше шуны җиңеп, мескен, менә шуны ватып, сындырып, үзенә юл яра. бәхетле юл яра. Иә. Ә менә шундый бәхетле балалар бар. Ниндидер мәгънәле, тулы гаиләдә үскән, ниндидер психологик яктан сәламәт булган әти-әниләрдә, әби-бабайларда, әйме, алар инде бәхетле балалар. Аларга тумыштан 6 яшькә хәтле кертәләр менә шундый үзе турында шундый фикерләр, Син молодец, син булдырасың. О, карале ничек эшләгән. Күрегез әле менә малай. Барып чыкмаса да бернәрсә дә булмый, бернәрсә булмады. Кешеләргә җиңелрәктер дип уйлыйм мин алга таба. Чөнки аларганнар алга таба кирәк түгел ниндидер менә үзеңне үзең җиңеп, җылап, каядыр качып, курка-курка чыгып сәхнәләргә, мин булдырам, менә күрерсез әле, мин шулай эшләрмен дип. Исбатлыйсы юк бер әйбердә. Исбатлыйсы юк бер әйберне дә. Шуңа күрә андый бәхетле балалар күбрәк булсын. Мин андыйлардан түгел шәп. Әйе. Түгел.
Әйе. Ну, татар гаиләсендә Венера ул беләсеңме ничек? Менә мин кечкенәдән һаман колагымда, әмма минем әти белән әни бик әйбәт кешеләр. Мин әйбәт гаиләдә үстем, мин беләм. Ләкин барыбер аларның тәрбиясе нинди булды? Миңа әти, кызый тик кенә утыр, кызый кеше көлдермә, кызый болай эшләмә. Менә ул кызый дигән сүз, ул һаман да яши минем башымда һәм йөрәгемдә. Мин бик шук бала булганмын, кечкенәдән үк бик энергияле кызыйм. Әмма дә ләкин әтинең шул кызый, кызый тик кенә утыр әле. Кызый алай итмә әле. Менә шул әйбер бар ул миндә. Тәртипле, уңайлы кыз тәрбиялесе килгән. Шулады, шулай.
Аларның бит, аларның да нидер куркулары яши. Алар да бит үскән ниндидер менә травмаларга бөтерелеп. хаталар ясамасын, хаталап тормышын бозмасын дип бәлки куркулар булгандыр. Мин хәзер балаларымны башкача тәрбияләдем.
Әле без аңа әйләнеп кайтырбыз.
Син әйткәч, минем менә исемә төште. Миңа әбием, Нурия әбием һәр вакытта әйтә иде. Ул безне э, тәрбияләүдә бик зур роль уйнады. Ул һәр вакытта безгә әйтә, миңа әйтә иде. Кызым, синең бер кешедән дә артык җирең юк. Бер кайчан да үзеңне кешедән өстен куйма. синең бер генә артык җиреңә гел шушы сүзне әйтә иде әби безгә миңа иде миңа шулай мин белмим нишләп ул миңа шулай еш әйткәндер әлеге сүзне бәлки минем кайсыдыр мизгелләрдә мин шулай күрсәтә башлаганмындыр гел миңа әлеге сүзне әйтә иде һәм минем өчен хәзер шок әйтик э, балаларын күпләр бит син бит безнең принцесса син безнең син иң матуры син иң акыллысы дип тәрбиялиләр Ә безнең менә шул кечкенәдән әбинең һәрвакытта мине тик әзрәк теге башына теге бәреп торган кебек бер бер артык җирең дә юк бер артык җир ул бит начар нияттән булмаган мин әбигә аны ник алай иттең дип әйтә алмыйм ул әлбәттә безне нидер тәрбия бирәсе килгән шулай бит ә мин бит әтиемә әйттем мин әйтәм әти менә нишләп сез мине шулай тәрбияләдегез мин әйтәм ә мин бәлки ниндидер бүтән үрләргә менер идем мин әйтәм әллә нәрсәләр булдырыр идем бәлки дә Кызым былай да бик таман булган диде. Былай да бик таман диде. Җиткән диде. Җиткән диде. Димәк, хәзер дә әле әтиең синең шушы э, э, сине ничектер бераз гына артык сикеренмә. Сикеренмә хәзер дә булганы җиткән. Кебек артык җирең юк бүтән җир башка кешеләрдә безнең безнең әни дә шулай шулай менә гүзәлия итәләр алар бу башкача күрә белмиләр башкача аларны өйрәтмәгәннәр алар белмиләр нәрсә нәрсә икәнен теге синнән булмый ул анда кысылма тегендә кысылма моны бу эшне башлама син моны башлыйсың да ташыйсың менә без аларны өйрәтмәгәннәр ышанычка теге ниндидер Э, ышандырырга безне теге калаландырып җибәрүче алар теге куркалар теге лишний раз акчасы чыкмасын лишний раз энергиясе бетмәсен тагы разочароваться итәр күңеле төшәр дип хаталанмасын дип куркалар һәм без хаталанырга куркып яшәми дә калабыз кайчагында безне шулай саклыйлар яраталар ярату тырышу үзләренең булган хаталарыннан теге читтәрәк торсын дип тырышалар инде гүзәлия менә гадәттә э, Ярыймы мин синең чәчләрең турында бер сорау бирәм? Гадәттә менә шушындый чәчләр буяган кызларны мин күрәм пубертат вакытында күпләр менә зәңгәргә буялар. Нидер протест белдергәндәй.
Минем шундый танышларым да бар, ул вакытта алар зәңгәргә, яшелгә буяп алалар. Икесен ике якка, берсен ак, берсен кара буялар. Синең бу пубертатта булмадымы әллә? Рөхсәт итмәделәрме сиңа ул вакытта? Кайчан син үзеңә ирек бирдең? Я булмаса, ул вакытта ябылмаган менә шушы Гештальтны хәзер ябып бетерәсеңме? Юк, мин элек-электән инде гел менә образларны мин әйтәм, мин я чәч кистерә идем, я буй идем, я нәрсәдер өсти идем, теге косичкаларны. Әни инде тиле дип әйтә иде дәген инде, тагы чәчем буяткан тиле дип әйтә. Шуның белән шул инде, но алар ияләштеләр, уже алар мине кабул итәләр. Иногда гына әни менә әйтеп әйтеп ала күңелен теге шундый вакытына туры килеп теге безнең бит инде э, төрле вакыт була и хәзер инде исләре дә китми иногда мин үзем әйтәм мин чәч буядым әни мин чәч карагыз үзгәрттем мин образымны үзгәрттем дип әйтәм ник бер сүз дәшмисез әйтегез э, берәр сүз хотя бы күрдек инде күрдек инде диләр дә бетә шуның белән Э, ләкин мин теге ниндидер протест та булмагандыр инде белмим мин шундый кеше миңа һаман теге разнообразие кирәк яңа нәрсәдер э, э, итәсе килә менә Эш буенча да, эш ягыннан да мин бер нәрсәне өйрәнеп бетәм, мин ул туйдырды, все, яңадан тагын идер, яңа эш эзләп, яңа Син эш. Син бәйрәм кешесе димәк, сиңа бәйрәм ясарга кирәк, үзеңә дә, башкаларга да шулай гел үзгәртеп торырга кирәк, шулаймы? Әйе, әйе. Шулай дип әйтсәң дә була. Рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Чыннан да син теләсә кая керәсең дә, инде атмосфера чыннан да үзгәрә. Ә ул һәрвакытта шулай булды, димәк, кечкенәдән синең? Мин былай үзем вроде как инде позитивный кеше, энергичный кеше, гомер-гомергә мин шундый булган, шук бала булганмын, мин дә сезнең кебек. Ә, ә синең Ләкин мин бик җылак, мин бик җылак, мин көн саен почти, мин элегрәк көн саен җылый идем. Менә аны кеше бит әйтми, елап ята торган кеше дип. Мине вообще елап ята кеше хәленә керә ала торган кеше дип әйтмиләр. Нечкә күңелле кеше күрәсең.
Бик нечкә күңелле, бик ранимый. Әле теге образдан да булгач, кеше бөтенләй уйламый. Җилбәзәк, ниндидер шундый башында җил уйлыйдыр бу кызның дип. маска бит Гүзәлия. Бу бит синең теге ташбаканың панцире кебек. Панцир дип атала бит менә шушы әйбер. Бу синең өчен шундый образ гына булып чыгамы? Образ гына түгел инде, минем бер частем инде ул менә бер мин мин инде ул бер ягым минем бер ягым икенче ягым бар бөтен кешегә дә күрсәтми торган теге күрсәтәсем дә килми яратмыйм мин жәлләгәннәрендә гел миңа шулай ошый Әйтергә буламы, бу сиңа үз-үзеңә ышанычны арттыру өчен эшләнелә бөтенесе дә.
Әйе, әйе дип әйтә алам. даже э, менә чәчнең төсе чыга башлый бит иә. үзеңә карата ышаныч итә башлый теге ә менә буйыйсың теге нинди яңа киемнәр аласың барыбер менә ниндидер файдасы тия көч кергән кебек төс белән име үзең бик э, начар әйбер дә кабул итмисең инде үзең барыбер ниндидер әйберләр биреп тора ул сиңа энергия керфекләреңне салып чәчеңне бер як төскә буяп әйтик Анда Алай да миңа комфортно, алай да миңа уңайлы. Мин менә хәзерге яшемдә мин э, или бизәмичә йөрим, или бик каты итеп бизәнеп йөрим. Чөнки минемчә урта урталык юк. Теге урталыкта мин ниндидер ни ясалып бетмәгән или э, бизәмичә йөргән. Темперамент шундый, әмма Мин исем дә китми.
Була бит ул шундый э, темпераментлы кешеләр. Я янарга, я сүнәргә дигән кебек. Ике поляр точка монда, я монда, я монда. Но мин шулай дип уйлыйм инде, мин бу Дөньяга килгәнмендер, наверное, халыкның, кешеләрнең, дусларымның, туганнарымның күңелләрен күреп, күреп алар, алар шуннан рәхәт алып, аларның күңелләре булып, мин шуннан рәхәт алам. Шуны миссия дип үзем. Дер дип уйлыйм мин.
Һәм сез шуны профессиягә хәзер әверелдергәнсең булып чыга. Шулайрак дисәң дә була инде, шуны алып барабыз әкренләп-әкренләп. Кызлар, үз-үзеңә ышану, ул бит әле ниндидер константа түгел. Кайчагындадыр син, мәсәлән, үз-үзеңә ышанасың, әмма тормышның ниндидер сынаулары әзрәк кенә киметергә мөмкин син үз-үзеңә ышануыңны. Я булмаса, ниндидер кризислар була, һәр кешенең шәхси шәхес формалашуда да кризислар буладыр. Ничә яшькә кадәр була икән ул, Зөлфия? Әлеге кризислар. Юк, менә э, урта буын кризисы, урта яшь кризис среднего возраста дип әйтәләр, мәсәлән, әле пубертаттан тыш. Менә Илюзә әйтте бит, кризиссыз тормыш булмый дип. Менә мин хәзер үзем мин бит инде безнең тапшыруда 50 саны өчен җавап бирә торган кеше. Әйе. Әйтәм инде кызлар, менә барыбер үзгәрү үзгәрешләр барлыкка килде име? Хәзер мин үзгәрәм. Мин хәзер э, табибларга йөрим. Ул хатын-кызның шундый бер этап, Ул рәхәт түгел, сезне көтә ул икегез дә. Бу 100% бөтен хатын-кызны. Сезгә әйтәм, мин ул кризисны кичерәм, әмма дә ләкин мин Бу сез үзегезне бармы кабул итәсез? Нык тотам үземне, нык тотам. Ә? Кабул да итәсез үзегезне. Кабул итәм. Ә кая барасың? Ә ничек кабул итәргә? Җылап утырырга что ли? Менә бер кешегә бик авыр, бик авыр. Ә 50 яшьтән соң менә булырга мөмкинме? 50 яшьтән соң да мәсәлән синең үзеңә ышаныч, самооценка диләр бит, бераз төшеп китә. булырга мөмкинме я булмаса хәзер инде зөлфия валееваның ышанычын э, бер кеше дә киметә алмый аңа йогынты ясый алмый дип әйтергә буламы венера а хәзер бер нәрсә эшләтеп булмый менә ул теге әйтке ни бар бит әле шундый сүз э, время разбрасывать камни время собирать мин ул ташларымны таратып бетергәнмен инде хәзер име беләсеңме хәзер бер нәрсәне үзгәртеп булмый менә хәзер сиңа ничек сине ничек кабул итәләр сине ничек хөрмәт итәләр бармы синең авторитетың Сиңа мөнәсәбәт. Менә син аны хәзер просто күзәтәсең генә. Син аны тоеп кына йөрисең. Хәзер инде нәрсәдер үзгәртеп булмый, теге үткән тормышта. Шулай бит, син анда нәрсәдер эшләп, хәзер кайта авазы гына килеп тора. Шуңа күрә мин хәзер ничектер менә үземне җәебрәк, тормышка ничектер позитив и просто миңа кызык. Мин бу яктан нәрсәдер сизәм, бу яктан күзәтәм кешенең мөнәсәбәтен. Ага, бу миңа. Җиңелчә генә карыйсың. Шуңа күрә аңлашыла бөтен әйбер дә. Хәзер Менә шулай яшисең генә.
Утыз, кырык, илле.
Үз-үзеңә ышаныч темасы үз өстендә эшли башлаган кеше өчен иң мөһим темалардан санала. Чөнки үз бәя, үз-үзеңә ышаныч дәрәҗәсе Безнең алга таба тормышыбызда максатларыбызга ирешү, ниндидер адымнар ясауның нигезен билгели. Чыннан да, хәзер бездә шулкадәр белем күп, мәгълүмат күп. Ничек без үз бәябезне күтәрә алабыз, үзебезгә ышанычны арттыра алабыз, без аны беләбез. Ләкин инде, әлбәттә, специалист тарафыннан дип әйтәм инде, Чын мәгънәсендә эшли торган күнегүләр, ниндидер киңәшләр булса, ул инде икеләтә җиңел, әллә кая барасы юк. Шуңа күрә минем сезгә берникадәр киңәшләрне калдырасы килә. Гомумән, үзбәя һәм инде үз-үзеңә ышаныч, кайчан һәм ничек формалашасың? Ул, әлбәттә, инде бала чактан формалаша торган күнекмәләрнең, формалаша торган моментларның берсе. Без бу очракта Еш кына, менә хәзер консультацияләрдә бу еш күренә, әйеме, күп кенә кешеләр үзләренең, әйтергә кирәк, социаль челтәрләрдә үзләренең тарихлары белән бүлешкәндә, әти-әниләрне гаепләргә яратабыз, гаепләргә яраталар. Һәм менә шушында зур ялгышлык. Әти-әниләр, хөрмәтле дуслар, безне ничек булдыра алдылар, үз белемнәреннән чыгып, үз мәгълүматләреннән чыгып, шулай исән-имин, әлхәмдүлләһ дип әйтәбез инде, әйеме, тәрбияләделәр. Һәм без аларга чиксез рәхмәтле булырга тиешбез, аларның шушы кад безне шушы дәрәҗәдә тәрбияләүгә менә шундый мәгълүматлары һәм менә шундый белемнәре, тәҗрибәләре бар иде. Аллага шөкер, алар безне мөмкинлекләреннән чыгып тәрбия кылдылар һәм без аларга рәхмәтле. Бүгенге көндә сездә бар мәгълүмат, Һәм сезнең бар үз бәягез үз үзегезгә ышану дәрәҗәсе. Һәм сез аны бүген, сезнең аңыгызга, акылыгызга килгән икән, минем үз-үземә ышанычымны арттырырга кирәк, үз бәямне күтәрергә кирәк дигән уй туган икән, сез аны бүген дә эшли аласыз. Һәм инде моның өчен әллә нәрсә, теге авыр итеп, Таш, тау күчерергә кирәк түгел, дуслар. Гади генә күнекмәләр булдыру, гади генә күнегүләр эшләү менә шушы үз бәягезне һәм үз-үзегезгә ышанычыгызны арттыра ала. Нәрсә эшлибез соң моның өчен? Әлбәттә инде без үзебезне үз бәябез түбән һәм үзебезгә ышанычыбыз җитмәү сәбәпле һәрвакыт критикага, үз критикага барырга сәләтле дип әйтәм инде. Менә шушы әйбердән әкрен генә китәргә кирәк. Иң беренче дуслар, көндәлек тормышта кечкенә генә уңышларыгызны да билгеләргә һәм хәтта язып барырга һәм шуның өчен үзегезне мактарга кирәк. Без көн дәвамында бик күп эшләр эшлибез һәм уңышлыклар, уңышлар күрәбез, ләкин без аларны Гади, гадәти хәл кебек кабул итәбез дә аңа бик игътибар бирмибез. Әгәр дә без һәр көнне безнең белән булган уңышларыбызны, безнең ниндидер яхшы гамәлләребезне, дип әйтәм мин дәйма, билгели, фиксировать дип әйтәбез, хәтта язып бара башласак, баш мие менә шушы кечкенә генә уңышларны күреп, безнең эчке халәтебезне, дип әйтәм инде, үстерә башлый. Беренчедән, димәк, үзебезнең кечкенә генә уңышларыбызны күрәбез, Билгелибез, язабыз һәм шулар өчен үзебезне мактыйбыз. Әфәрин! Син менә шушыны булдырдың, кечкенә генә адым булсын ул, әйме? Ә, югыйсә бит безгә зур адымнар гына безнең уңышыбызны билгели кебек. Юк, без зур адымга, уңышларга барып җитә алмыйбыз, әгәр дә көндәлектәге кечкенә уңышларыбызны билгеләп, үзебезне, эчке халәтебезне, дип әйтәм инде, үз бәябезне һәм үзебезгә, үз-үзебезгә ышанычыбызны арттырмасак. Беренчедән, аңладыгыз, билгелибез, язабыз, язып барабыз һәм инде әлбәттә аның өчен үзебезне мактыйбыз.
30, 40, 50. Бүгенге кунагыбыз өчен әлеге тема шулай ук актуаль. Ул безнең эстрадабызның иң җирән, шундый иң якты, кояшлы, кояшлы, шундый. Һәм ул беләсең, ул бик адекват кеше. Менә татар сүзендә бар микән ул адекватның тәрҗемәсе? Нәрсә дип әйтергә мөмкин? Менә адекват диергә була. Ул кеше белән шуның хәтле җайлы. Аның белән бик җайлы сөйләшү, төрле темаларга сөйләшү җайлы. Аның күз карашы гел шундый мөлаем. Ул менә карап тора күзеңә. Ул ачык, ул чиста, саф җанлы кеше. Һәм сәхнә алдында да, артында да әлеге бүгенге кунагыбыз бертөрлерәк. Аның белән һәрвакытта җылы, күңел күтәренке, биисе килә, җырлары да, үзе дә ниндидер гармониядә кебек. Шулай бит, кызлар? Һәм шул ук вакытта тирән кеше.
Ә кунагыбызның кем икәнлеген хәзер тапшыруыбызның икенче өлешендә белерсез.
Утыз, кырык 50.
Безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасы. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Биредә күзгә лазерлы коррекция, катаракта хирургиясе, балалар офтальмологиясе, күзлек һәм төнге линзалар сайлау кебек киң спектрлы офтальмология хезмәте күрсәтелә. Смотри клиникасында штатта 45ләп тәҗрибәле офтальмологлар инде 500 меңнән артык уңышлы операция ясаган. Һәркемгә профессиональ һәм игътибарлы сакчыл караш. Смотри клиникасы

Безнең студиябездә яктырып китте. Ат казанмаган әлегә, әмма минем шәһәрдә ат казанган. Димәк, тиздән булачак.
Тиздән булачак.
Илгиз Шәйхразиев.
Исәнмесез, кызлар. Сәлам, Илгиз, сәлам, сәлам.
Илгиз нурлы егет керүне бөтен безнең студияләребез яктырып китте. Әфисүннәрдәген яктырып. Туры китереп, сиңа махсус сер заты булгач та теге сразу бүтән атмосфера, рәхәт, рәхәт китте. Сиңа еш әйтәләрдер, имеш, син кергәндә менә кояш балкыган кебек энергия алып керәсең. әйткәннәре бар мин мин бит каушама каушама кешеләрдән алам ул энергияне э, бездән алып так бездән ала башлады бу энергия кызлар бу бит синергия менә без энергия бирәбез ул безгә кайтара безнең яхшы энергия китте без бүген илгиз сөйләшәбез үз үзеңә ышану хакында гомумән хатын кызларга еш кына без барыбызда да бар без үз үзеңә ышанып бетмәүдәндер менә тагы да матуррак буласы килә яхшырак буласы килә Ир-атларда да ул әйбер бармы һәм сәхнәгә чыгып, меңләгән кешеләрне тота алыр өчен күпме вакыт узды үз-үзеңә ышаныч тапкан? Венера, гомумән, Илгизгә караганда, мин аның неуверенный булган чагын күз алдыма китерә алмыйм. Син ан, син андый халәттә булдыңмы? Ни, ничә яшьтә? О-о, мин, мин гомумән, университетны тәмамлаганчыга хәтлек, мин шун теге, теге. Ышанычың юк иде синең.
Тыйна. Миндә ышаныч юк иде. Теге. Миңа карата ышаныч кешеләрдә булмагандыр. 20 яшьләргә хәтле. 21, 22 яшьләргә хәтле.
Мин чөнки мин э, беренчедән мин бәләкәй чактан бирле тотлыктым. Әйе, мин тотлыга идем. Э, мин э, хәтта менә былай сөйләшеп утыра алмый идем кешеләр белән. Мин теге якын дуслар белән генә сөйләшә идем. Тумыштан шулай идеңме?
Ну, әни әйтмешли инде теге сөйләшә башлаганнан бирле Куркытканнармы сине кечкенә чакта шулай тотлыга башларга? Бер вакыйгадан соң булган ул.
Белмим, юк, вакыйга булмагандыр.
Үзең хәтерләмисең.
Минем шундый, минем күрәсең, физикам шундый булган. Мин хәзер дә тотлыгам. Шуңа күрә тамашачылар бе-бе-бе дип торсам, гафу итәрсез. Бу тегене. Гаеп түгел, гаеп түгел.
Мин сине инде 20 ел беләм, беренче мәртәбә моның турында ишетәм. Ну, ул минем, ул минем Бар иде, әйе, аннары соң мин, минем уйлавымча, менә бу җыр белән сәхнәгә чыгып, әле тагын мин, мин аны ниткәнем бар иде, теге интернетта укыганым бар иде, син бит җырлаганда, синең теге, теге тавыш аппаратың постоянно эшләп тора, менә һа-а-а дип синең теге, ни, связкалар, әйе, связкалар, менә бу голосовой связкалар. Шуның белән дә бетү ние булгандыр. Менә шулай итеп мин аннан арындым. Ә үз-үзеңә ышану арту белән бәйле түгелме ул, Илгиз, ничек уйлыйсың? Күбрәк чыгыш ясаган килеш барьер Венера, миңа калса киресенчә. Менә ул үз-үзен аңлап алган да, нинди таланты бар икәнлеген, нинди сәләте бар. Мин җырлыйм, Мин җырлыйм, и шуннан ышаныч туа үзеңдә. Шулай бит, Илгиз? Бәлки ансы да. Мин Шулай. торам.
Менә Яннары кызык, гына кызык, тотлыгып кызык бетә. фикер. Мин моны турында уйлаган юк иде. Аһа. Бәлки чынлап та мин теге үземне күрсәтә ала башлагач, сәхнәгә чыга башлагач, Кеше ничек а- кабул а- итә алар сине, миңа, әйме? ой, шәп җырладың, матур җырладың, диеп, мин бәлки шуннандыр да. Шуннан да. Кара әле, әзрәк кенә димәк, сиңа беткәндер, сынау, Аллаһ каушау. Тәгалә шундый сынау биргән, димәк, син менә җырла, җырлап әлеге сынауны уза аласың. Димәк, күбрәк җырлаган саен, Әйе. син Ышаныч проблеманы үзенә да арта. Үзенә карата ышаныч Шиштәнсең. арта. Әлеге сынау булмаса, бәлки, ул кадәр җырлар идең микән син, Илгиз? Яисә халык, халык менә шулай күтәреп алудан, бәлки шуннан ышанычы күбрәк арткандыр. Инде. Әйе.
Әле бит әле, бу бит әле гел тотлыгуга гына түгел, мин, минемчә, гомумән үзеңне то- теге ки- э, киенүгә, үзеңне кеше алдында тотуга да карый. Әгәр дә сиңа, э, к- кайчандыр берәр кеше әйтсә, бигрәк э, ямьсез киенеп бар, баргансың синең туе көне дип әйтсә э, тем более безнең ише артист кешеләрнең Сеңәме? күңеле төшә Синеке төшәме?
минеке төшә Кирпич алып атасың. Ә юк, Юк, мин- юк, мин- Гүзәлияне мин- чакыр, мин- алай мин әле, әйтсәң. э, мин, э, үзем турында түгел гомумән Ә, әйтәм менә- менә гомумән, кешегә шулай дип нечкә әйтсә күңелле. әй теге вакытта матур җырламаган идең син дип әйтсә Икенче тапкыр сәхнәгә чыкканда син инде аның турында уйлыйсың. Барьер. Ничегрәк булыр микән?
Барьер булырга мөмкин, әйе. Или менә мин тоже бит инде теге э, теге төрле җырлар була бит инде бит теге. Былай, былай, былай, былай, былайлар итәм бит инде. Э, Ничек мәсәлән, ничек тагын бер күрсәт. былай, былай, былай,
былай. Менә шунда берәрсе бигрәк маймылланып йөрисең инде дип әйтсә, ул бит тоже, әгәр, ну, яшьрәк кешегә, тем более, яшь кеше ул, аңа так та авыр, аңа үзен эзләргә кирәк, табырга кирәк, ул эзләнә, нитә, әле ул теге аягын да бастырмый. Шулай дип әйткәч, менә мин гел әйтәм, яшь, яшь музыкантларга, яшь җырчыларга, менә мин әле теге җыр, җырны инде әйтәм инде, әйеме, Сүз әйтмәгез, йөрсеннәр, җырласыннар. Алар, аларның нәкъ менә бу теге, ну, унбиш, егерме, егерме биш яшьләрдә аларның Уязвимый әзрәк алар.
Уязвимый, Әйе. аларга ничек әйтсәң, Комплекслар үсә торган комплекслар, ниләр. вакыт.
Шунда, әй, йөри инде җырлап, җырлары дурацки, син Всё җырлап бетә. йөрмә инде. Аларның канатларын кисәләрме? Юк, әзрәк кенә тагын тырышсын. Менә мин каршы чыгарыйм, потому что, мәсәлән, мин гомер буе мине кеше ничек әйтеп сыгыды, кимсетеп, хаман саен кыерсытып менә шулай итеп, наоборот, мин көчлерәк булдым. Ышанычым күбрәк артты. Ике якны карап була икән. Кешеләр кемдер көчәя, ә кемдер сыгыла да. Иммунитет барлыкка килә.
Әйт, әйт. Кемдер аны вызов итеп кабул итә, ә кемдер аны чын мәгънәсендә тәнкыйть итеп кабул итәргә мөмкин. Менә сүзләрегезне үлчәп әйтегез.
Кеше сүзе кеше үтерә диләр.
Юкка гына Алла сакласын, теге кешеләр бит куллар да салалар шундый. Шул ук вакытта, шул ук вакытта сәхнәгә чыккан кешеләрне еш кына бит кызлар, егетләр әйтәләр, һәрберсенең эчендә ниндидер менә шул надлом, һәрберсенең эчендә ниндидер бер проблемамы бар, эч травма бар эчендә, һәм ул шуны җиңәр өчен Шушы бөтен эшләрне башкара дип, сәхнәгә чыгучылар, күп кенә суперйолдызлар, легендар шәхесләр ның нигезендә кайдыр кечкенә вакытта булган анда әти әнисе белән мәктәптә анда алар исбатлар өчен чыгалар һәм мин булдырам лаек сез әле күрерсез мине дип һәм хәтта аларның шул ниндидер бер бик теге аяныч бик теге кайгылы Ситуацияләр хәтта аларны бизи дә. Кайбер кешеләрне, кайбер шәхесләрне син аны сен белеп торасың, аның мәсәлән теге тормышында нинди бер моңы бар, әйе. Драматизм өсти шәхескә баета. Һәм ул хәтта күңелле итеп җырласа да син эчендәгесен белгәч, башка төрле карыйсың ул кешегә. матур итеп елмаеп йөрүе тагын да сиңа ниерәк кебек тоела ди кадерлерәк менә мин бер җырчының концертында булдым күптән түгел генә кем ул илгиз шайх э, асыл яр искиткеч концерт затлы нинди җырлар шул хәтле әзерлек гел моң өстендә моң күңелле җыр җырласа да җылыйсың килә илгиз ә синең булдымы шундый бер кеше Эчеңнән генә уйлап куйган, әле сез минем турында ишетерсез. Сез мине әле белмисез, сез әле беләчәксез дигән. Аннары теге зур стадионнан аларга Әйдә хәзер шул кешегә төкерәбез. Юк, без сәлам генә әйтә алабыз. Әйтәбез. Барма, нинди кеше ул? Әйдә, күңелне әзрәк ачып сал әлсереңме? Мин сөйлим моны, белсеннәр барысы да. Беренче тапкыр сөйлим. Теге

Гүзәлия Илгизовна иде. Исәнмесез, Гүзәлия Илгизовна. Әйе, ә мин мин кергәндә анда кеше бик күп иде, мин теге түләүлегә кердем. Әйе. Мондыйга керә алмадың бюджетка? Юк, бюджетка керә алмадым.
Һәм мин теге беренче курста былай да җырлыйм, тегеләй дә җырлыйм. Ох, инде мин теге үземне күрсәттем инде. Хәзер миңа болар, әйдә, син нәрсә, нидә йөрисең, әйдә бюджетка күч, ни, беренче курстан киредән беренче курска бюджетка без сине алабыз диделәр болар бер елыңны югалтасың бер елымны югалтам инде мин бит инде куандым әти әнигә дә бит инде бу җиңеллек була бит инде акча эшләмим әйе мин шалтыраттым әтигә әнигә мин әйттем шулай шулай бюджетка алалар бәхет басты әйе все булды хәзер болар миңа мин документларны алдым университеттан икенче елга киләм дип мин килдем җәй уртасында килдем документларны күтәреп Бит сөйләшенгән бит инде барысы да. Әйе. Әйе. Миңа әйтеләр, син кая йөрдең? Тем ничек кая йөрдең? Урыннар бетте. Ничек бетте? Син нәрсә? Э, сказкага эләк әкият келектең әллә син менә ул җырың каян чыккан икән синең әкият җыры бу безнең әкият син әкияткә эләктеңмени бюджет турыннарны алып бетерделәр диделәр миңа мин димәк минем аңлавымча мин Э, мин мин анда аңлап менә мин миңа беләсезме миңа 18 яшь мин, мин хәзер дә гән андый түгел менә мондый бой бой түгел әйме ал вакытта мин менә мондый э, сакалсыз бернинди эффектный видом юк беләсеңме менә мондый кеше мин бастырам деканатта Югалып. Миңа все булды, все бетләр дә. Канатларың киселде. Бүлмәгә кереп киттеләр.
Ә мин университеттан аттестация иткән кеше. Әйе.
Хәзер икенче курска да керә алмыйсың бу дигән сүз. Икенче курска керә алмыйм, нәрсә? Мин гомумән бөтен җимерелеп төштем дә.

Менә бу, бу, бу теге ни булсын, минем әйткән сүзем булсын. Мин ничек әйтәләр, үпкәләдем. Рәнҗедем. Рәнҗедем менә. Рәнҗедем. Мин барып утырдым. Мин еладым. Еладым.
Честно говоря, еладым.

Булмады, дип.
Минем, ә, ә мин бит теге э, авыл э, кайттым бит инде әти-әнигә мактандым. Әни, әти, булды сезнең ни булмаячак, теге авыр булмаячак. Ышандырдым мин. Болар да инде миңа, улым, молодец, булдырасың, теге булдырдың. Әйдә тырыш, алар да бит Казанга җибәрделәр, бит җырчы булыр дип җибәрделәр, понимаешь, теге. Габади кешеләр бит алар да. Мин, все, кайтам инде, шулай әти. Чыгып киттең институттан?
Юк, кайтам дип әтигә шалтыраттым. Миңа әти әйтте.
Мин сине Казанга кире кайтсын дип җибәрмәдем. Все, укыйсың, диде. Нинди?
Әйе.
Соңыннан мин хор бүлегенә күчтем. Хор анда өч тапкыр очсызрак иде уку. Ага. Әйе, хор бүлегенә күчтем. Яхияев Марат Гомерович мине үз канаты астына алды. Хорда җырладым. Беренче вакытларда хорда җырла авыр иде. Мин бит теге солист. Әйе, анда тавышларга бүленеп җырлаган. Мин ишетеп бер-бер бер кем мине ишетми. Мин просто хорда башта минем теге тоже. Мин сине аңлыйм, мин хоровик.
Бер ни булды минем өчен? теге сәхтәдә бер үзең басып торгач дулкынга кереп китеп звезда бит ә монда алтмыш кеше белән бер рәттән торгач син ни но мин анарсын яраттым хорны минем хәзерге көнгә хәтлек мин хор бүлегендә белем алуым миңа музыкаль э, яктан гомумән ишетү менә мин теге басны ишетәм гармонияны ишетәм мин былай ишетмим җырны менә әйе менә былай пачкасы белән ә мин я былай ишетәм ну кыскасы менә шул
момент ны әйтә алам, ул бик авыр кичерешлешле Шушы сынау безнең Илгизне Илгиз Шәйхрәзиев иткән булып чыга бит. Ә, синең соравың, синең соравыңны әйтәм. Менә кемгә шулай итеп әйтердең? Менә мин хәзер шундый важный утырам монда кунак булып, беләсең, шундый йолдызлар арасында, беләсең. Без шул кадәр шатбыз сине күрергә. Сез мине чакырып китердегез, Илгиз, пожалуйста, кил дип мин Киенмәгән, нитмәгән килеш чабып килдем. Илгизен, Ил- Менә Мин әйттем сезгә бит, рәхмәт. Илгиз риза булачак мин әйтә.
Әйе. Аңа әйтик. Сезгә рәхмәт. Менә шушы секундта мин әйтә алам. Менә э, б- бәлки аларга да түгелдер, беләсеңме? Ул кешеләргә дә түгел. Гомумән, Кемгә? бөтен әйбер бит алдан Үзем- әйтелгән, ди. үземә. Менә ул син, сиңа шул сынауны узырга кирәк булган һәм син Әйе. ул сынаудан күтәрелергә тиеш булгансың. Һәм без Әйе. әйдәгез әле рәхмәт әйтик әлеге кешегә.

Илгиз, үз-үзеңә ышану дигәннән, без бит инде кечкенәдән күп кешеләрнең, бигрәк тә шушы яшь чактан үз-үзенә ышану җитми. Менә син үзеңә ышануны ничек арттыра башладың? Сәхнәгә еш-еш чыгумы? Булдымы синең менә теге булай факап диләр, менә шундый чыгыш, искә дә төшермәгез. Менә тизрәк онытырга иде, менә бу очракны дигән берәр шундый чыгыш. Хурлыкка калганың булдымы сәхәт? Хурлыкка калганым булса, тизрәк онытыйм әле дип э, утырган булсам, димәк мин онытканмын. Аның хәтле үк прям совсем нигә Ну, бик минем- рәхәт булмаган үзеңә бәлки. Бар инде, менә кайчакта минем шулай була иде, чакыралар, мәсәлән, э, яшьләр, әйме, мәсәлән, әйдә теге менә шундый дубс дубс җырыгызны җырларсыз әле диде мин мәсәлән ә, теге ә, кияү белән кәләш мәсәлән Әйе. син киләсең туйга ә анда ә, яулыклы апалар яңа гына никах үткән барысы да шундый теге нидә и мин б- бер ике тапкыр э, кү- күрәсең инде ризалашканмын шуңа Һәм менә анда шундый теге яңа гына хәзрәт киткән, бөтенесе тыныч кына утыра, ә мин монда дип торгач, коннект юк, бөтенесе теге әзрәк зажатый, урынсыз кебек.
Мин аны туктаттым. Ул әйберне. Чөнки мин теге килгәч мин әйтәм, давайте әкрен әкрен башлыйк. Мәсәлән, мин бер халык җырын җырлыйм. Эшләп әйсәмесез. Аннары соң тагын әзрәк кенә градусны күтәрәбез. соңыннан уже мин э, уже уже былай да миңа инде былай да былай дисәң дә миңа уже миңа уже килешә әйе ике кеше кабул итә чөнки син профессионал илгиз син бит мөнәҗәттән алып анда белмим иң югары дәрәҗәдәге җырларны да башкара аласың хәзер үзгәр җирендә оркестр белән иптәшләр карнеги холлга хәтта барып менә шул мизгелне дә сөйлә әле карнеги холл хыял идеме әллә ул хыял турында хыялда да юк идеме? Беләсеңме, менә күрәсең, хыялда да булмагандыр, Карнеги холлда чыгыш ясармын дип. Булгандыр ул теге 15 яшьтә. Аннары соң бит инде акыл керә башлый. Реаль тормышның Реаль тормышка килә башлыйсың, аннары соң ярап, бусы булмады инде, бусы булмас инде дип уйлап карыйсың. Теге Теге Джастин Бибер унбиш яшьтә уже теге мировой звезда булды. Минем унбиш яшьтә булмады. Уналты яшьтә булыр әле, унҗиде яшьтә, унсигез, егерме, егерме биш яшьтә булыр, утыз яшьтә булыр әле. Менә хәзер утыз җиде яшемдә булыр әле дип өметләнеп торам. Әле дә.
Тукта, Карнеги холлда ничә яшеңдә булдың? А, юк, Карнеги холлда мин миңа ничә? Утыз дүрт булгандыр утыз өч булгандыр бәлки Әле Вот, без недавно. шулай үзебезнең бәябезне төшерәбез шу- шулай менә син Менә- бит тоже карнеги холлда әйе булгансың биш яшьлек э, ни ну, б- син менә- менә бу фикер менә мин монда булды бу фикер менә һәрбер үзеңнең о- адымнар ясаганда нәрсәләр килеп чыкса Мгм. бәлки ул кеше алдында да түгелдер бәлки Мгм. кеше дә әйтергә тиеш түгелдер син килеп чыкты дип Әйе. син бәлки үзең аңларга тиешсең, ах, мин эшләдем. Молодец. Минем бер галстук. Билге, бер белеки генә галстук.
Кадер түрдә, түрдә ул син белеки генә, ул сине шуны хәтта яктыртып тора ул сиңа. Нитеп, ә тагын бер, тагын бер алар күп булгач, алар сине уже яктырта. Һәм берәр кеше килеп, дурак та инде син дип әйтсә, Син ишет тыңлыйсың да аны, ә синең артыңда шундый зур галочкалар. Галочкалар күп.
Әйме? Шул галочкалар сине күтәрә, Әйе, күтәрә. алар сиңа, «Эй, Илгиз, монда все, все хорошо» дип торалар сиңа, беләсеңме? Әйе, И син аны уже ишетмәскә мөмкинсең. Мөмкинсең дә, ишетергә тиеш тә түгелсең. Да-да-да. Мин үземнән тагын әйтә алам, шундый бер минем бер ягым бар. Кайчакта була бит инде шундый ситуацияләр, кайчан сине үпкәләтәләрме, кыек сүз әйтәләрме. Әгәр дә мин менә үземә әйтә башласам, теге машинада барганда бу минем башымда әйләнә. Илгиз, Син бит Уникста җырлыйсың. Син бит нидә теге татар җыры алган кеше, татар җыры премиясен алган кеше. Син бит монда йөрисең, син анда Кремль сараенда җырлаган кеше дип әйтә башласам мин үземә, теге күтәрә башласам. Әйе. Мин үземә

Борылып та карамыйм.
Борылам, сәлам, хәлләр ничек? дип әйтергә мөмкин мин аңа. Но уже э, ни юк. Кочаклыйсы килми ул кешене. Әйе, уже Әйе. Э, Менә кара, э, психологларның шундый сүзе бар име? Менә без башыбызда йөртәбез икән, теге тамашачы залында утырган тамашачы кебек име? Ул сиңа нәрсәләр әйтеп тора. Син анда утырта аласың тәнкыйтьчеләрне. Менә алар сине казып утыралар. Менә, эй, Зөлфия, моны эшләмәдең инде. Эй, менә моны булдыра алмадың. Да, менә шулай начаррак әйттең, җырладың, җырламадың, кыяфәтең начар иде. Ә син үзең теләп, шул тәнкыйтьчеләрне тотып атып утыртасың фанатларыңны башыңа. Менә син нәкъ шуларны сөйләдең әле генә. Әле генә алар сине утыралар и сине сиңа кул чабып утыралар. Һәр эшләгән эшкә кул чабып утыралар. Менә алар сине коткаралар. ышаныч арттыра менә шул теге бар бит баганага менә торган бер малайга бер апа кычкырып тора син булдырасың әйдә әйдә дип тора алар аның янына килеп торалар сез аның кем әлеге егетне беренче мәртәбә күрәм ди менә бөтен кешегә шундый апа кирәк әйдә әйдә үзең үзеңә шундый апа булырга шуңа күрә утыртыгыз утыртыгыз башыгызга үзегезнең фанатларыгызны хуплап торсыннар кул чабып утырсыннар кертмәгез анда тәнкыйтьчеләрне Вообще.
Әйе, менә минем андый э, күңел төшкән э, вакытлар булса да, мин үземә әйтәм, так, син үзеңә бирәсең ике көн, максимум, ятып йоклыйсыңмы, җылыйсыңмы, нитәсеңме, все, бүтән мәйтәм, үзеңә андый возможность юк. Хәзер елаганда да графикка куеп елыйсың, потому что бүген елыйм иткән, иртәгә съемкага барасы бар, күзләр шешкән, берәрсе янына чыгасы бар, ничәсе бар. Менә хәзер график буенча җылау тыела. Әйе, минем хәзер шулай. Гүзәлия, син ис Искиткеч, сез күз алдына китерәсезме? Елау график буенча, субханалла. Ул бит, ул бит хәтта менә мин кайчак, минем шундый бер период бар иде, мин теге үпкәләргә ярамый, онытырга кирәк. Гафу итәргә кирәк? Әй, гафу итәргә кирәк.
Хәтта берәр теге шундый конфликтный ситуация булса, әйтмә.
Йот, йот.
Хәзер Картлык микән, или белән, или минем психика уже чыдый алмыймы, нәрсәме? Недержание дип атала.
Недержание дип аталадыр ул, әйме? Минем хәзер, бәлки ул яшь, яшь саен киләдер, бәлки яшьләргә ул килешмидер дә, әйме? Бәлки, ә кемдер шундый булып туа, минем түзәсе килми. Нәк шулай кирәк тә түгел, кирәк тә түгел. Елыйсым килсә, елыйсым килсә, мин үземә рөхсәт итәм. Мин елаганда да үземне гаепләмим. Мин э, элек булса мин теге ничек елап утыра. Ну теге ничек шулай төшенкелеккә Мужикмы син, мужик Әпәт, түгелме әпәт. син? Юк, мин әйтәм, телим икән, ю- мин үзем үземә хуҗа. Мин кабыза алам, кнопкага басып елый алам. Ну теге робот кебек түгел инде Әйе. әлбәттә. Әйе. Мин э, Рөхсәт әгәр- итәсең үзеңә. Рөхсәт итәм үземә. Чөнки кай чакта менә теге б- берәр ситуациядә әйтмичә каласың, Ну, синең күңелеңдә кала, сен алып Шуны уйлап йөрисең. Сен уйлап йөрисең. Ул бит сакланып йөри монда күңелдә. Әйе, сакланып йөри. Әйе, аны психологлар Берничә вакыт узгач интәсең инде, ну, менә шул 1-3 сәгать синең күпме ниеңне алырга мөмкин. Әйе, нервыңны ашыймы?
Күп очракта әйтмичә калам инде, әлбәттә. Әлбәттә әйтмисең. Потому что шундый очраклар була иде, менә син кешегә әйтәсең килә менә, әйме? Менә хәзер әйтәм, җыгыла, тормый все и син теге теге борылып теге фильмнарда кебек синең артында тегендә син теге күзлегеңне былай итеп киясең все ул ятта син син аны тормый но потом сен аны бара жәлләячәксең бит потому что
үзеңне җиңүче дип санамыйсың менә хаман кеше жәллибез безне жәлләгән кеше юк и тагын бер сүз рәхәт түгел кешене җиңү хәзер әйтәм егыла дип әйтәсең әйме тыеп калдырасың әйме ике минут үтә Ул сиңа, әй, ярай инде, гафу итим дигән. Үзе гафу үтенә.
И син әйтәсең, ярый әле әйтмә. Или, или шунда, әй, әй, тегесе мысы, ярай, оныттык инде, оныттык инде. И потом уйлыйсың, эх, ярый әле әйтмәгән теге вакытта, әйткән булсам, бүтән аралашмас идек. Нормальный кеше бит, ну, дурак, дурак инде, ну, нәрсә яхшы кеше. Сиңа карап әйткәнгә үк кирәк. Дурак, дурак, ну, яхшы кеше. Юк, юк, менә шундый, э, ул, ул бит теге, э, теге тормыш барган саен син аны э, теге опыт җыясың үзеңә. Тәҗрибә, тәҗрибә җыясың.
Зирәк, зирәкрәк

Ладно, Ходай бар ул, Ходай күрә ул барсын, тегене тигезлиләр аннары. Юк, бу ситуациядән торадыр, дуслар. Менә минемчә Илгиз ул шул кадәр ситуация теге нечкә тоемлый торган кеше, ситуациядән карап, мин күз алдыма китерә алмыйм, гомумән, э, Илгизнең нәрсәгәдер ошып килеп, кемгәдер нәрсәләрдер әйтеп әйтүен. Ә аның башында бар икән әлеге ситуацияләр. Юк, мин э, минем э, э, әйтергә вакытым килсә, менә чынлап кайчак теге якын кешең белән инде, мәсәлән, бире якындагы кешегә Әйтергә вакыт килсә, ул мин, димәк, минем наоборот, мин нык психлансам, мин нык тыныч. Мин мин киресенчә Чөнки күзем генә әзрәк былай. Авыл сүрәсе генә былай. Бар моннан чыга, әкрен генә. Ни, менә шундый ни бар миндә? Менә мин нык торып психлансам, инде ачуым чыкса, мин күрәм, Э, азакы нине мәсәлән нәрсәгә хәтта бу китереп мин без уже все менә болай уенда сугыш мин аны күрәм мин күрәм что бу матур түгел вообще то уже әйе ну уже сиңа килешми миңа килешми аңа да килешми нәкъ шулай димәк мин э, еще мин сугыша башсам мин сугышмыйм мине кыйныйлар обычно э, әйе Шуңа мин күрәм дә менә шул. Туктагыз әле инде.
Син шул киноны төшереп бетерәсең дә башыңда. Әйе. И тыелып каласың, туктап каласың. Синең бит эчеңдә әллә нинди процесслар бар икән хәзер. Синең белән сөйләшкән бер кеше шулай уйлаячак. Бу Илгизнең башында нәрсәләр микән, нәрсә уйлый микән? Тыныч кына торса, бу димәк. Куркам мин синнән Илгиз диергә мөмкин. Минемчә бу бөтен кешедә бар. Күп кешедә бу теге хәрби кешенең төрлечә бит инде башында. Мин менә шул бик начар картинканы күрәм дә фильмда имә һәм әйтәм аһа мин беләм нәрсәгә бу китерергә мөмкин без моңа китермәс өчен нәрсә эшли алабыз и китәм артка таба и менә аның артка табасы дустым бәлки тынычланырсың әйдә ничек менә лучше шуннан баштарга потому что зирәк карды көчле һәм минемчә бу бәлки минем акыл бар башында якыннарымда шундый кешеләр булгандыр дуслар булгандыр шундый ул бит күрәсең кем ничек конфликтный ситуация бәлки тынычланырсың или бер икене биргәләп алам аннары тынычланырсың син гуманист син кешеләрне яратучы кеше син зирәк акыллы кеше Син молодец.
Син тапшыруга еш килер дип чакырыгыз. Илгиз, безнең тапшырубызның темасы үз-үзеңә ышану дигән. Шулай бит без балалар үстерәбез, менә малайлар үстерәбез. Ничек аларны дөрес итеп үстерергә, нинди инструментлар бирергә? Алар үз-үзенә ышансыннар, сәләтләрен үстерә алсыннар өчен нинди киңәшләр бирер идең үзеңнән чыгып? Синең бит шулай ук малайларың бар. Син аларга нидә булса шундый техникалар кулланасыңмы? Һәм әйтик, сәхнәгә менеп җырлый алырлык бу бит көч, кыюлык кирәк. Син менә шушы үзеңә ышануны ничек үстердең? Күп-күп чыгышлар беләнме? Шушы эчтән үз өстеңдә эшләү беләнме? Монда
әйтик, балалардан башлыйк инде. Мин балаларга Алар мине күрәләр, ничек мин алар белән сөйләшәм, ничек мин кешеләр белән аралашам, ничек мин белмим, урам буйлап хәтта ничек барам, бәлки ул бит кешенең йөрешеннән дә күренәдер, сөйләшүеннән, әйтүеннән дә күренә. Мин алар мин алар белән теге бик теге строгий түгел, былай теге каты түгел, ләкин алар мине тыңлыйлар, потому что мин сүземдә торамдыр бәлки, мин әйткән сүзне эшлим, алар дагы миңа җавап итеп шуны шуны Минем алардан шуны көтүемне беләләрдер бәлки. Монсы да бар. Тагын... Конфликт ситуацияләрдән чиксең үзең алар күрәләр тотуыңа карап үзеннән чыкмый әти димәк. Ба ди башласам, димәк бу былай да була икән, әйе, үрнәк аларга. Мин әллә нинди гениальный, бик шәп әти, әти дип әйтмәс идем үземне. Әти, әти инде ул һәрбер кеше. Мин гомеремдә беренче тапкыр әти теге э, мин э, э, теге безне өйрәтмәделәр бу эшкә дип әти булган кеше түгел беренче тапкыр тәҗрибә узам узам ни шуңа күрә ничек бар шулай инде ә былай ну күрәсең менә мин аларда күрәм үземне хәзер күрә башладым менә балаларда нинди сыйфатларыңны күрә башладың Юк, юк, э, менә алар бит инде үсәләр. Ага. Һәм мин үземне, мәсәлән, 10 яшьтә искә төшерәм. А, Һәм мин аларга, эх, миңа менә миңа 10 яшьтә, менә бу кызык иде. Мин аларга шуны, мәсәлән, әйтәм. Или менә миңа 10 яшьтә, менә мин хәзер сорыйм, нәрсә белән шөгыльләнәсең килә, нәр- ничек нитәсең килә, кая барасың килә. Э, Миннән дә шул сораганнар инде күрәсең. Менә ул бит берәки чакта ул уже 10, 11 яшьтә уже хәйләңә башлыйсың. Мин кем булырмын микән, мин кем булырмын микән? Миллион юл бит. Әйе. Ә еще мин шуны аңлыйм, хәзер аларның ну, ун, унбер, унике, унөч, син, синең дә яшь үсмер балалар, унөч яшь, әйе. Аларның башланачак, менә мин үземне генә хәтерлим, унбиш, уналты, унҗиде яшьтә гомумән ничек мин с ума не сошел беләсезме неге акылдан шашырга акылдан ничек мин язмаганмын ни өчен чөнки аларның менә мин хәзер 36 яшемдә андый минем алдында выбор торса менә син хәзер сайлыйсың һәм гомерле буена шул шул юлдан барачаксың мәсәлән безнең шулай да бит инде нинди университетка керәсең шул юлдан барасың аларга бит әле мәктәпне тәмамларга кирәк Университетка керергә экзамен бирергә кирәк безнең әле бу вакытта. Әле монда синең организмың анда яна. Кызлар йөри, җегетләр анда дус булырга кирәк, сиңа дус табырга кирәк, үзенең иерархияңне табырга кирәк. Син кайсы позициядә барып бит инде теге син өйдә генә утыра алмыйсың, әйме? тагын буф тегесе ташлады бусы язмады теге тегеңә э, әйткән ярат мин ул мине яратмый мин аны яратам бетчә чыга башлый бит бетчә чыга социаль челтәрләрдә бөтенесе дә идеаль инде бер крутойлар подписчиклары эс хыяллар и менә аларга барысында менә бу яшьләрне мин жәллим барысында аларга нитеп нитеп үлгән ишо монда әнисе әтисе болай кирәкми монда бар тегендә бар и моны кимә моны кигән кешеләре дә шулай кешеләре алар менә ничек Нишләп ә, тегеләй итәсең, тегендей булдың инде, мондый булдың инде.
Күршеләрнең малайлары алай түгел, әнә фәлән апаңның малаен.
Мин шуңа күрә Э, әйтәм, менә мин хәзерге сәламәтлек белән мин аны кичерә, хәзер икенче тапкыр кичерә алмаячакмын. Чөнки хәзер ничектер Аллага шөкер, үзеңнең юлны таптың. Мин хәтта карыйм менә яшьләр э, университетка киләләр бит инде. Э, сиңа карыйлар нәрсә? И мин аңлыйм, аларның күзе алдында мин Как миңа ул вакыттагы э, ни, ну, җырчылар. Э, авторитет.
Э, мин үземне, мин үземне, монда җырлыйм, тегендә барам, монда барам. Но аларның күз алдына караганда мин үземә дә генә үземдә күрә башлыйм. Зур шәхес.
Алар өчен мин сәхнәдә җырлыйм артистлар белән аралашам карнеги холлда чыгыш ясаган шәхес минем хәзер моны да тегене дә э, кимсетәсем килми берсен дә һәм үземне гомумән э, күтәрәсем дә килми Но яшьләр өчен это бик авыр. Менә алар баралар җәяү университеттан общежитиега. Олы-олы абыйлар зур машинада үтеп китәләр. Мин шулай карап кала идем. Эх, кайчан мин шундый машинада йөрим микән дип, беләсеңме? Кайчан мин шундый менә булыр микән андый вакыт дип. Ул бит әле стресс беренчедән. Һәм үз-үзеңә ышану, менә шуннан киләдер инде, әкрен куркулар, ниләр. Өмет шундый буламы юкмы? Потом, менә Хәзерге акыл шул вакытта булган булса, мин менә мин аларга әйтәсем килә. Курыкмагыз. Э, эшләп карагыз, килеп чыкмый икән ташлагыз. Сезнең вакытыгыз Ялгышырга курыкмагыз.
Күп вакытыгыз сезгә әле 20, 18, 25 яшьлекләрдә әле, әле 30 яшьтә әле ул әле вакытың күп. Эшлә, эшлә, ялгыш. Курыкма, яшәргә курыкма. Яшәргә курыкма.
Ялгышырга да курыкма.
Ялгышырга да курыкма.
Өйләндең, килеп чыкмады. Ну, Ты кер уйлама. Бу төрле хәлләр була тормыш. Төрле хәлләр була тормыш.
Синең менә иң куркынычы ул 60 яшьтә, 70 яшьтә күрергә, что синең яныңда гомер буе икенче кеше син теләгән кеше түгел. Синең кешең түгел икән. Аның яңасы да кирәкми уже. Ну, бусы точно синеке түгел. Илгиз, ә шул ук вакытта бит э, менә үз-үзенә ышанмаган кешеләр, алар киресенчә менә шушы бер югары биеклеккә җиткәннән соң, аларның әле йолдыз чире булырга мөмкин бит. Алар әзрәк кенә теге өскә менеп, карагач, ага, мин инде булдым, теге, ну синең ул этап булмаган кебек. Синең ул йолдыз чире вакытын без гомумән күрмәдекме, сизмәдекме? Булдым Кайчан чирли башлыйсың йолдызлык чир белән? Син аны тыныч кына чирләдеңме? Ветрянка кебек, аны һәр кеше чирләргә тиеш. Яшьрәк чакта җиңелрәк уза диләр. Миңа калса, Илгиз ул менә бөтен якны да уйлый. Андый чир белән итмәс ул. Минемчә, минемчә мин, мин бит теге бер җыр җырладым да икенче көнне йолдыз булып уяндым, минем булмады. Мин теге әкрен генә монда тегеләй болай бардым, мин әле хаман да миле атлыйм. Минемчә йолдыз чире белән ул бәлки Ну, әзрәк үпкәләтәсем килми инде кешеләрне. Ну, теге. Һаман миңа карый карый нәрсә дисең? Юк, юк. Ерак булма.
Ерак булмаган кешеләр э, чирли дә. Куллары сойрак булган кешеләр. Минем э, ниләр, әйтик, э, мин теге тыңлаган җырчылар, минем остазларым, университетта булган остазлар. Гомумән, сәхнә артында менә мин күрә идем, зур-зур мин телевизордан гына карый торган кешеләр, зур артистлар анда, Зөфәр Билаловлар, Зәйнәпләр, Айдар Галимовлар. Пыты-пыты килеп, диде, сәхнә артында, әй, тегесе монысы бу костюмым искергәннәр. И син торасың. Ничек сез? Ә ул вакытта без син уйлыйсың, алар хәтта идәнгә тимичә генә шулай очып кына йөри торган әүлияләрдер алар дип уйлыйсың, әйме? Әйе. Ә сәхнә артына киләсең, алар дип утыралар. Синең кебек гади кешеләр икән. Һәм анда синең баштан ломка килә. Ничек инде алар гади? Алар бит э, ничек кенә булып йөрергә тиешләр. Изге затлар, изге затлар. Йолдызлар. Әйе. Ә, ә юк, аннарсын аңлыйсың. Бәрәңге ашамыйлар, тышка чыкмыйлар дигән. Әйе, бәрәңге ашамыйлар, тышка чыкмыйлар кебек. Ә, син потом аңлыйсың, алар кешеләр, син алардан күреп гади булырга кирәк икән дип аңлыйсың. Mm -hmm. Мин шуны менә ниткәнем бар, сораганым бар тоже шул теге коллегалардан. Менә ничек без менә шулай теге дус сөйләшәбез менә арабызда бит юк куясы ул конкуренция теге законы дракона миңа шунда берсендә ринат гыйләҗев сырда ансамбльдә мин күп еллар эшләгән идем ул әйтә иде менә эче каралы кеше безнең ансамбльгә килсә бездә эшли алмый эче кара булган кеше яхшы кешеләр янында аңа чыдый алмый ул яхшы кешеләр янында, беләсеңме? Ул килми ул монда бүтән. Беләсеңме? Сәхнә артына да чыкмый ул, беләсеңме? Ул гримеркасында утырачак ул. Потому что аның бу кайный, ул не может шундый яхшы кешеләр янында. Понимаете? Шулайдыр шул.
Барсын үзе кебек бу. Шуңа күрә, шуңа күрә менә мин тоже шул ук сүзне сөйли башлагаем, э, теге э, Фирүз Кагиров аны әйтте бугай инде. Менә шулай әйтте.

50. Икенчедән, дуслар, актив мөмкинлекләр, актив рәвештә мөмкинлекләр булдыру, мөмкинлекләргә ачылу. Нәрсә дигән сүз соң бу? Аралашу, яңа аралашуларга чыгу, кая чакыралар бару яки нәрсәләрдер оештыру, менә шундый моментларда актив булу. Беләсезме, галимнәребез шундый кызыклы мәгълүмат ачканнар, Эшенә иртәрәк килүче, иң беренчеләрдән булып килүче, карьера баскычыннан тизрәк күтәрелә икән, соңга калучыларга караганда. Ни өчен бу шулай соң? Чөнки ул иртә эшкә килә һәм бөтен килгән, аннан соң килгән кешеләр белән дә аралаша һәм аның, әйтик, ун контакт дибез инде, кешеләр белән аралашуы була. Ун кеше белән аралашты ул. Әйме? Ә соңга калып килгән кеше йөгереп килеп үзенең эш э, урындыгына утыра һәм ул бүтән кешеләр белән аралашмаска да мөмкин. Менә һәм инде безнең э, әйтергә кирәк э, галәм шул ук вакытта вселенная дип әйтергә яратабыз бит инде, әйме? Ул кешенең актив икәнлеген күрә. Һәм менә шул актив булган өчен ул аңа актив мөмкинлекләр бирә үзен үзе ачарга. Менә шушы кызык кына моментларны да әйме үзегез өчен берникадәр күңел дәфтәрегезгә язып куйсагыз иде. Димәк, икенчесе актив рәвештә мөмкинлекләр булдыру. Без актив булган саен, безгә мөмкинлекләр дә актив рәвештә килә икән. Һәм Өченче бик кызыклы момент, ул да булса, көн дәвамында безнең уңышлар белән уңышсызлыклар да булырга мөмкин. Менә шушы уңышсызлыкларыгызны уңышларга кабат кире язу дип әйтәбез инде аныймы переформулировка дип әйтә кемнәр менә э, аңлап җиткерми уңышсызлыкларны Уңышка бору. Димәк, ниндидер уңышсызлыгыз килеп туды, сез аны нинди аннан, менә шул уңышсызлыктан нинди тәҗрибә алдыгыз, уңай тәҗрибә? Сез аннан нәрсә кабул иттегез? Сез аны уңай итеп ничек кире язар идегез? Менә шушы техниканы куллансагыз, сезнең баш миегез һәр уңышсызлыктан да ниндидер бер уңышлы моментны күреп алу Ныгыт күнекмәсен булдыра үзендә. Һәм инде һәрбер көнегез сезгә, әйме, уңышсызлыкларыгызны билгеләргә, аларны язып барырга, игътибар фокусын шунда тотарга, актив булырга һәм инде, әлбәттә, уңышсызлыклардан да уңышлар күрергә, ярдәм итә башлый. Баш миенең күнекмәсенә әйләнә бу. Бу инде галимнәребез тарафыннан күптән исбатланган һәм сез дә моны әгәр дә кулланасыз икән, һичшиксез үз-үзегезгә ышанычны, үз бәягезне күтәрәчәксез. Теләсә нинди яшь тә, дуслар. Мөһим түгел, сезгә ничә яшь, ләкин бу эшли торган техника файдасы булсын!
Утыз, кырык, илле. Илгиз, безнең дусларыбыз Смотри клиникасыннан сиңа шундый бер э, фәлсәфи сорау бар. Әйдә. Дөньяга карашыңны үзгәрткән өч шәхес, я булмаса өч китап, бәлки өч фильм, я булмаса өч вакыйга.
Һәрберсеннән берешәр әйтә аламмы? Әйтергә була.
Беренчедән,

Шул, аннарысын тагын нинди соралар булды? Вакыйга. Вакыйга. Вакыйга. Шәхес. Фильм.
Фильм.
Иң зур вакыйга минем тормышымда ул минем тууым. Минем өчен, минем өчен бик шаккатыргыч момент булды. Үзе, балалар түгел, үзе. Үзем туым, әйе.
Син шоке, хаман да, хаман шоке.
Хаман шоке, көтелмәгән хәл булды бу минем өчен. Э, мин хаман оныта алмыйм бу минем өчен э, шундый бик бик бик зур бик зур вакыйга минем өчен мин э, миңа бик озак ияләндем җаныкаем отыз җиде ел ияләнәсегез дәвам итәм дәвам итәм тагын инде кино кино кино шәхес майкл джексон булды шәхес майкл джексон булды кино кино ой кинолар күп инде кинолар күп үзгәрткән әйтә алмыйм бер башыңа беренче килгән кино Башыма
Человек дождя. Әйбәт.
Утыз, кырык, илле.
Безнең дусларыбыз Смотри клиникасы, заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы, дөньяга яктырак караш.
Утыз, кырык, 50. Илгиз, рәхмәт сиңа. Синең беренчедән эчке хис-кичерешләрең белән бүлешүең өчен, чөнки бу чыннан да кыюлык, тәвәккәллек кирәк. Һәр кеше дә бит әле бүлешә алмый һәм һәр артист та бүлешергә әзер түгел. Бу идеаль образдан чыгып, өстәге образдан төшеп торасы килми. Мин уйлыйм, күп кенә безнең тамашачыларыбызга файдалы бүген киңәшләр ишетелгәндер. Алга таба да дөньяны ямьләндереп, нурга күмеп Мин дә әйтим әле, җәмәгать. Җәмәгать, менә без бүген тапшыруны башладык. Кунагыбыз нинди кунак килгән дип, имә әйттек Татарстанның ат казанган артисты дип. Ул шуның хәтле лаеклы бу исемгә. Шуңа күрә Алла бирса, Алла бирса, кем ишетергә тиеш Ишетегез. Дөрес кешеләр. Илгиз Шәйхразиев, Татарстанның ат казанган артисты. Без сиңа шуны телибез. Бөтен хыялларың тормышка ашсын. Һәр вакытта үз-үзеңә ышанган кешең булсын һәм синең яныңда сиңа ышанучы кешеләр күбрәк булсын. Эшеңдә дә шул аудитория фанатларың күп булсын. Рәхмәт сиңа. Синең галочкаларыңны истә калдырдык. Безгә дә бик яхшы э, киңәш булды тамашачыларыбызга да. Шуңа күрә без дәвам итәбез.
Утыз. 50. Сез 30, 40, 50 подкастын карыйсыз. Татар хатын-кызлар өчен беренче подкаст Гүзәлия, Зөлфия һәм без Венера. шок хәлендә Венера. Илгиздән соң кызлар. М, Шундый рәхәт, име?
Илгиз, Әйе. рәхәт. Кешедән соң рәхәт булып кала. Үз-үзеңә ышану темасы бу бит чынлыклап Ачып салырлык менә хисләрен, бу бит бик кыю кешеләр генә, мөгаен, шушындый ситуацияләр белән бүлешергә мөмкиндер. Гәрчә, һәр кешенең тормышында андый ситуацияләр булса да. Ничек уйлыйсыз? Берәү булса сөйләмәс иде әле, әле ул барыбер ачылды, безгә күпме эмоция бирде, шулай итеп теге сөйләп, негативка бормыйча, яхшы яктан гына сөйләп безгә бөтен нәрсәне. Хәрнәрсәдән хәерен таба белү бу бит. Әйе.
Ниндидер.
Рәхмәтле була белү. Даже Гүзәлия ханымга.
Илги, син красавчик просто. Рәхмәт сиңа, син искиткеч. Кызлар, безнең тамашачыларыбызга инде тапшыруыбызның нәтиҗәсен э, ясарга кирәк бит. Ничек уйлыйсыз, үз-үзеңә ышануны арттырыр өчен нәрсәдән башларга кирәк? Үз-үзеңә ышанычны арттыру. Ул бит яшьтән дә тормый, 30-да да, Кырыкта да, илледә дә үз-үзенә ышанмаган хатын-кызлар байтак. Нәрсәдән башларга кирәк дип уйлыйсыз?
Ишетмәскә кирәкмәгән сүзне, тыңламаска сине яратмаган кешеләрне, гомумән, сине яратмаган кешеләрне янында йөртмәскә. Һәм, беләсезме нәрсә? Беркем белми, ничек булырга тиеш икәнлеген. Беркем дөньяда белми. Һәр кешенең үз законы, һәр кешенең үз схемасы яшәү ние. шуңа күрә син генә беләсең син үзең беләсең үзең тормышың турында шуңа күрә үзеңә үзең ышанасың рәхәтләнеп яшисең үзеңә үзең ярдәм итәр өчен үзеңне э, русча әйткәндәй баловать итәргә кирәк атнага бер тапкыр нәрсә булса да аласың уже сиңа приятно теге балаларны шулай килиләр бит әле җайлап җайлап кына то тегесен алып бирә күп эшләдең бераз гына ял үзеңне йокыңа туйдыр гаепләмәскә кирәк менә ятып йоклыйсың килә икән унике сәгать ят та йокла ә без бит Ятабыз, йоклыйбыз, тревожность белән Ой, йоклыйбыз. җыештырылмаган, бу Әйе.
эшләнмәгән, монысы Миндә эшләнмәгән. ул бар.
Миндә дә бар. Нишләтергә кирәк шулай булганда? Менә э, ситуация отпустить надо. Үзеңә үзе, үзең белән үзең сөйләшеп, Кызлар бетә ул Уртак фикергә, фикергә.
Бетәме?
бетә. Бераз Бетә. гына Бетә. калды Бетә. миңа, Бетә, әлбәттә. кызлар, бераз гына калды тырышырга. Иң мөһиме үз үзеңә ышанычны арттырыр өчен үз үзең белән дус булырга кирәктер. Дөрес. Мөгаен, беренче чиратта үз үзеңә Теге башыңа фанатларны утыртып, без әйтәбез бит инде поддерживающий окружение кыр яныңда син, сине куәтләп торучы кешеләрне канатландыручы кешеләрне күбрәк туплап яратмаучы теге минусларыңа төрттереп тора торган кешеләрне бераз арынырга алардан ерагаеп ну кайбер кешедән арынып булмый туганнардан һәм башкасы игътибар итмәскә була алай Аларны бераз гына читләштереп, димәк, сине куәтли торган кешеләрне якынгарак алып, үзеңнең иң яхшы тормышыңны үзеңә язырга кирәктер. Яңа шанс булмаячак. Икенче тормышта менә мин үз үземә ышаначакмын дип яшәп булмый бит. Чөнки һәр кешенең бер генә шансы бар. Һәм мөгаен, әгәр дә кешеләр безнең тапшыруны карап та бераз гына үзләре шушы хисне тоялар икән, без сезне әзрәк куәтли алабыз икән, бераз гына канатландыра алсак, без бик шат булыр идек. Кадерле дуслар, шуңа күрә сезнең комментарийларыгызны, сезнең фикерләрегезне, теләк тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Нинди темаларны күтәрергә иде? Без шулай ук сездән комплиментлар да көтеп калабыз. Шулай Безне яратсагыз да, яратмасагыз да берәр нәрсә языгыз әле, яме? шундый кызык безгә укырга шуларның бөтенесен әйтерләр обязательно язсыннар гүзәлия турында языгыз күп көтәбез яраткан кешеләргә дә язырга кирәк кызлар яхшы сүзләр әйтәләр бит җанга азык дип юкка гына әйтмәгәннәр бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз файдалы булгандыр дип ышанып каласы килә безгә язылыгыз лайклар куегыз комментарийлар колокольчиклар дусларыгыз иптәш кызларыгыз белән бүлешегез апаларыгыз белән бәлки сеңелләрегез белән